Hello, ka general thil tu zawng zawng te in zavai chibai leh vek u le. Motor cheina chi hrang hrang thil tho lem u aw. Hei vawiin chu venue kan nei ve leh a, venue ah hianin camera a rawn chhawm lo va, a original screen thlak si lo hianin hei camera kan han fit sak dawn a, hemi camera attachment hmang hianin a original screen thlak lo hianin after market kan vuah sak a ni. Tichuan a back camera kan lo en chhin ang. He hei tha khawp mai. Ama original screen a hmanga android screen pawn kan thlak sak chuang lo va. Hi chuan camera te lo nei ve ta a ni. Car tape thlak kher duh loh tan pawh khanin hei camera a original screen hmang tho si khan camera kan fit sak tawp thei a ni. Android screen te hi tlem in a man te lo u ve deuh hlek thin a khatiang. Han pha chiah lo tan pawh khanin hei camera te pawh kan fit sak vek thei e. E thlai saw, rawn phei nasa ka i khi khi khi khi i. Light ah hianin LED headlight kan hman sak a, hei eng tha tawh nasa ni. A chhun pawh thui ngang mai khi. Eng tha rura chuan a ke lampang hian en ve leh thung ila. A lawi hi an thlang thiam khawp. Mai hei, a rawng nen hian a inchawih hi ka ti tawp a keimah chuan enge in ngaih ve dan a mawi in ti ve reng em tih te comment section lamah khanin min lo hnut chhiah dawn a nia. In chu Creta N-line kan nei ve leh tlat mai a, Creta N-line ah hian hei sun control te sawm te an lo buaipui mawlh mawlh a, kan bel chak dawn a, rain guard te pawh kan han bel chak ang a, hei Creta N-line chu mawi khawp mai. Christian ten an buaipui mawlh mawlh a, an bel uluk thei em em a ni. Dumna zir zir tawh a in en thei vel. Exter ah hianin body kit lam hei kan technician te an lo buaipui mek a, so a LED light saw hei blow pump LED light a ni a, a eng chi kan tih kha a ni a, a eng hianin chhum a ngam em em mai a, zin mi tan phei chuanin a tha nasa a ni. Chuan Exter neitu hei Pu Thangte a ni a, a nih hi Synod Revival Speaker a ni a. Chuan i sir khawiah nge cam in neih dawn thah? Khawi hmunah nge kha? Kan hmunah. Aw, kan hmunah cam an nei dawn a, chumi hmain hei a motor te Mizo Car Bazaar ah min rawn cheitir leh zuai a ni. Pangkawn ar tho kan nei leh a tah hian hei roof rail te kan han vuah sak a, a chhuat hi hei waterproof leather flooring ang chi kha kan han phah chhuah sak leh dawn bawk a ni. Heta en line pawh hei sun control kan lo bel sawk ta. Nalh zar zar tawh khawp mai. A lam pangah pawn lo la buai mawp mawp khawp mai. Hei floor lamination pawh nal ken a di ten an phah mek e hei. Exter ah pawh hei ambient light kan lo fit zo leh ta a. Hei mawi zek zek tawh khawp mai. Hla play phei chuan in enjoy char char theih dawn a ni hei. Chuan a rawng chu duh angin chi khat chauh pawn a tih theih ta ni lo a. Hei hla play pah chuanin a de zek zek te hian a ngawi thei. Mister Mtek Bodikit a ni a, hei in match leh khawp mai a ma rawng nen pawn. Hei le Pu Thangtea a Synod Revival Speaker a ni a, hei min rawn dawr vang vang a kan lawm khawp mai. Tihian zan lampangah din tharah kruse nei leh bawk a, chuan tha taka tih theih nan duhsakna kan hlan a, tichuan lawm takin kan dawr a lo chhuahsan ta e, min duhsak ta kan lawm hle mai bye bye. Zai zan inah hei Scorpio rawn lut hlauh mai a, tunah hian daruk a la ri lo deuh a.

Bawk an lo zo tawh a, sound pawh nei tha tawh khawp mai hei. JBL Best Pro 8 kan fit sak a, Defel a tam chi kha a ni a hei, nawk sak lo khawp mai.

Jammer pawh kan nei tha e, sawi ka vei tu thlengin. India pawh hei va in chhuthar a chuan a ngen tawh lo a, a lo an sang bawk a, in ti thei khawp mai, tih khi var var a, India bye bye uh eeh in ti thei tak a ni khi khi khi maw. Vawiin chu intihfai day a nia. He lampangah hianin hei khawl vel a buaipui mek bawk a maw. Kan zau nang a, sport bumper in kan phak dawn a ni. Sports bumper an buah mek a, helai mi hi mu nuam sa ar ar vel khawp mai. Mawi tawh nasa a ni hei. Sports chu a inziak bawk a. Back light han ti eng chhin teh. Hei mawi khawp mai. Signal light te kha han pe vel chhin la. E. Brake han rap ve leh rawh le. Hei. Mawi khawp mai. Void khat han rap leh teh. E. Che lutuk hei. Hriat ngang mai. A hma lam pawh kan lo vuah zo ta. Helamah hian hei BRL kan hmu a. Hei hi kan vuah sak a ni bawk a. Chuan hei fog light eng tha deuh mai a nei a. Hei hi blow pump LED fog light a ni. Eng tha nasa mai hei. Tichuan, hnuai lampang hian en ve lei ila, hei carbon fiber finishing vek a ni a, he lampang pawh hi hei sports bumper chu mawi tawh nasa a ni, a pa khawp mai. Hnung lam pawh hei mawi tawh nasa. Bolero ni aw kan nei ve leh thung a, sun control kan bel mek a, tichuan chhung lampangah khuanin Jimny kan nei ve leh bawk a. Jimny ah hianin hei Jimny full carrier an vuahsak dawn bawk a spoiler te pawh khi a thenin lo fit mek bawk a hetah hian sun an lo inchuh mek a ni awm e chuan hei five g carpet te pawh an han phah sak dawn bawk a chhuat te pawh neih tha dawn a ni chuan hei a glass lampangah hian sun control sawmte an lo bel mek bawk a sawmtea. Hi. Umm. Vei thung hianin hei Saka leh Anjia an waterproof leather flooring an lo phah mek a. Aw fuh chiang tea MCB a ni. I fuh chiang zawk em? Mi pakhat a ni saw, mi pakhat a ni saw. Ehh khai mi pakhat ten inti tan ta. Hei hmarcha em em in a han phah sak ve leh dawn bawk a nih hi. Chhuat pawh a nei tha dawn hle mai. I off road carrier pawh a ni. nalh zaih zaih tawh khawp mai ti hian kan technician tha tak tak ten an han buaipui leh lawk ang a finishing hunah khaw rawn ti lang leh dawn nia aw tichuanin bolero nio ah sun control kan lo pel ve leh mawlh mawlh bawk a jimny pawh kan lo zo fel ta a chhuat lampang an en hmasa ber ila a chhuatah hianin hei water proof leather flooring kha kan phah chhuah sak vek kan tih kha hei a leather hi a tha em em mai a. Thil tih buak vel pawh khan awlsam takin a hruk zung zung theih tawh mai ni. A hma mi a wall ang kha chu a awih duh kan tih tawh kha. Kei chuan a chungah chiah hianin SIPL five D carpet kan phah sak leh bawk a, a chhuat chu duhthur samin a tha tawh a ni. Tichuanin hei a glass lam pang pawh kan lo zo fel ta, sun control kan bel sak a, hei dum zar tawh mai ni. Tichuan chung lampangah hianin off road metal carrier hei. Full carrier kan han vuahsak bawk a. Tih hi chuan a chungah pawh thil a phurh teuh theih tawh dawn a ni. Han en leh zel ila a hnung lampangah pawh hian hei Jimny leather a leihlawn kan tih kha hei an vuahsak bawk a. Carrier a thil dah pawh han ban te pawh ti awlsam leh sawt dawn a ni. Tichuan hei helai ami hi spoiler a ni a, hei spoiler pawh nei tha tawh nasa ni. Tihian kan lo zo fel ta a, a mawi tawh khawp mai hei. Jimny pawn kan dawr nuam takin min lo chhahsan ve leh dawn ta e. Hei le, carrier te pawn nei mawi tawh nasa a. Hei sun control, carrier nia sun control a ni bawk a. Spoiler a ni bawk a, hetah leather a ni ve leh bawk a. Hei, mawi tawh khawp mai. Hetiang hi duh ve chuan in Mizo car bazar ah kan tawlh e.

Mawi khawp mai. Tihian inkhel te enpui dawn a nih hmel a. Kukal te enge inkhel dawn i tih kha? Thenzo leh Venghui. Aw, Thenzo leh Venghui an inkhel dawn a. Aw, hei a en ve dawn a ni. Tihian khalh mawi zar zar tawh mai dawn a ni. A le. Har ke an hlang dawn a. Tunge chak kan lo en dawn a ni. A le. He John-a chu idea hle mai a.

An vuah zawh felhah chiang cake kawkin umm ka rawn ti lang dawn ania aw hei. A mawi dawn khawp mai pa dawn nasa ni. Chhina hma lam pangah hianin hei hemi chu ni a, hei a orange chu ehh kai inthlau ve ve tak a ni hi pa khawp mai hei hian maw a pui rem rem tak a ni. te lo vawt ta bawk a thlasik rim a nawm tan a a vawt kan ti hle mai a hei mai hlum kan han ai hlawm a nih hi hetah hian duati pawn a ai a tiraw duati aaa uluk takin lo polish hliau hliau mai a a duat thei khawp mai a ni hian hei a lawi lam in charge ania a ke te hi lo hruk fai sak thlap zel a ni phawr maw lo a an ngap in. Black goat kan tih ngat khan Shuk Paisa ka nih hi. Le thar ah a lawi ka lo vuah zo ta a, hei bawm khawp mai a original nen kha chuan in in thlau vet vet tak a ni a, hei amah hrim hrim hi a bawn a ni, hei bumper car te kan la thlak vek a, tichuan hei hi a ke kha nia tah hi chuan a lang lian lo mai mai a, a takah phei chuan in e khai bawn lutuk ringawt a tyre zawng zawng nen hian maw. a turu ni hei vawn khawp mai. Mizo kar bazar ang pawh hei mahse rim a nam tana kan han inti mawi vel tan a ni hi. Tichuan hei thar pawn kan dawr lawm takin i lo chhuahsan ve leh dawn ta. A lawi a nei vawn em em mai a, a ke hi turu tawp. Amah hrim hrim hi a bawn mai sngang mai. Kedi The Noodles Bar ah hei Zanin chu kan han leng lut dawn a, dur tlang kawn veng a awm a ni a, hei e thei an lo ngah ngang mai noodles te pawh aw hei nuvani nia hetah hianin omega awm ve leh bawk a, e an servicing a tha khawp mai hei. He lam pangah hian spicy te an chhum dawn anih hmel a, hei kan thian ten tah hian an lo ei mek bawk a, tichuan he lam pangah hian in hei ka thian te ho an lo chhe khawm ve leh laih hlawm bawk a, e khai eng nge kan ei dawn ni, eng eng emaw chum chhum anih hi hei, hei mi dang chuan in fawk vek hian kan ei a, kan thianpa Samu ah hian chopstick in a ei a, kan hmang ve thiam lo a, tih dan a sawi dawn ani, ah e khatia zusem euh kha tel. Chopstick hman chuan ti deuh eu tur a nih chu aw hei sausage te an chan mek a aw hei sausage te pawh an chan mek a nih hi hei helam pangah hian momo te he thei tui dawn khawp mai helam pangah pawh hei a thenin an bei nasa khawp mai a hei noodles chu duh thlan tur a tam khawp mai hei inchi te pawh kha duh duh thlan tur a awm. Tichuanin KD The Noodles Bar tih lang khan thla ka la duh sia, hei ka thiante ho hian chang khawp mai. KD The Noodles Bar, Dutlang Kawn Veng, MC Hall peng then hma a awm a ni a, in lo dawr ve theuh dawn nia. Khati zawng kha tunchung video ka rawn tihchhuah theih chu ni leh phawt mai sela, next video ah motor cheina chi hrang hrang nen in tan ka rawn let leh dawn a nia. Ka video te tawp thleng a mino thlir sak avangin hlawm thu ka sawi e, in zavaiin muttui mang tha vek ule.